Din ir-rokna se tlaqqagħna ma' Juzi Gatt mill-istess għaqda sabiex insiru nafu aktar dwar ħidmietha.
L-Għaqda Maltija tal-Folklor bdiet, tal-inqas uffiċjalment ir-rekords tagħha juru li bdiet f'Diċembru tal-1964. Dik is-sena nittama li għadna niftakru li ħadna l-Indipendenza fiha sew. Allura kellna ċerta ewforija bħala pajjiż kienu jgħidulna li Issa l-ewwel darba li għandna ragħajna f'idejna għax qabel kien hawn ħaddieħor insomma, imma kien hemm sens ta' li nistgħu nagħmlu affarijiet kbar u li hemm ħafna xogħol x'irid isir insomma. U ehm, waħda mill-raġunijiet ewlenin ta' kif twaqqfet laqda kienet illi intalbet l-għajnuna ta' xi nies biex tiġi organizzata aħjar il-festa ta' l-imnarja, l-imnarja. għaliex dak iż-żminijiet ir-Rediffusion kien qiegħed fl-aqwa tiegħu u kien iddeċieda, anke minn snin qabel, illi dil-festa tibda tiġi trażmessa u għall-inqas il-partit interessanti tagħha dawk tad-divertiment u l-għana speċjalment. U xtaqu li jkunu jkun hemm daqsxejn ta' kontroll sewwa ħalli l-affarijiet ma jmorrux ħażin meta qegħdin nista' f'għajnejn daqshekk f'għajnejn il-pubbliku, u nġabar grupp ta' nies biex jibda jgħin fl-organizzazzjoni tal-imnarja speċjalment it-taqsima tal-għana. Imma kmieni ħafna daw indunaw li l-għana huwa folklor, l-imnara hija folklor, u hemm nuqqas kbir ta' tarif fuq il-folklor Malti li seta' jinġabar. U l-iktar Mezz importanti kien, reġa' kien ir-rediffusion, għax li ġara kien li meta twaqqfet uffiċjalment l-għaqda, sewwa, nies importanti fil-folklor Malti bħal Ġużè Cassar Pullicino, Guido Lanfranco ngħidu aħna, dawn saru ilħna familjari ħafna fuq ir-rediffusion ta' Malta. Dan ir-rediffusion għamel ġid kbir għaliex daħal fid-djar tal-Maltin kollha sewwa u tohom bl-iktar mod intimu, tagħrif li huma kienu jieħdu gost jisimgħu ġa wara kollox il-folklor ħafna drabi huwa it-tifkiriet ta' tfulija ta' dak li jkun sew ġifieri u talmu ħafna nies minn daw il-programmi u barra minn hekk inġabar ukoll it-tagħrif li kellu jinġabar għax dak kien sparpaljat. Il-problema hi li issa X'se nagħmlu? Għax issa tkellimna fuq l-onnella u fuq il-qubbajt u fuq il-qarċilla sewwa u fuq il-kummettiva. Jekk se nibqgħu biss indawru dawn is-suġġetti, se nitilfu l-interess ta' ħafna nies. Barra minn hekk jien personali nħoss li qegħdin naħsbu li billi nilbsu kostum u nirreċtaw tal-affarijiet tal-imgħoddi, inkunu hekk qed inżommu l-folklor. Sewwa, din ukoll hija problema. Daqsxejn għax ma naħsibx li hu hekk, hux billi tagħmel re-enactment ta' ċertu affarijiet ma jfissirx li li qed iżżomm il-biċċa ħajja. L-aħjar li l-folklor jibqa' ħaj, li dak li kienu jagħmlu missirijietna inkomplu nagħmluh. Sewwa jekk pereżempju xi ħadd ħoloq il-qarċilla tal-karnival, din reġgħet ssaret mill-ġdid b'tema moderna. Mhux li nerġgħu nirrepetu l-kitbiet ta' qabel imma noħolqu l-ġdid u nevolvu fuqha. Issa hemm baħar ta' tagħrif li jista' jsir għax il-folklor hu dak kollu, dak it-tagħrif kollu li inti ma tistax issib miktub fil-librerija diġà imma li trid tmur u tkellem lil ħaddieħor biex tkun tafu. Sewwa, ngħidu aħna jien naf in-nassaba u l-kaċċaturi ngħidu aħna li qegħdin f'kontroversa kbira issa. Daw għandhom dinja, dinja tagħhom ta' terminoloġija pereżempju li Għadha s'issa ma ġietx esplojtata u ħaqqa d-terminoloġija li tkun ukoll fid-dizzjunarji li mhijiex sewwa. L-istess kull belt u raħal antika kellha l-ismijiet tal-partijiet kollha tar-raħal. Jien naf, jien għad uritu tarbit iż-Żejtun kien hemm Ħabel ix-Xegħir, il-Ħerba, it-Triq tal-Baqri, ta' Tablin. Dawn in-nies kienu jafuhom dawn fuq ponot subajhom dawn l-affarijiet imma ż-żgħażagħ tal-lum inkluż tar-raħal stess intilfu wkoll u dawn ikollhom ċertu tagħrif storiku fihom ukoll. Għaliex il-ħerba, għaliex jgħidulha ħerba? Il-ħerba hi proprja tfisser dar imwaqqa, imma għaliex dik bażikament dar dik biss. Sa ġifieri il-punt hu dan li it-tarif li jista' jinġabar minn fom jagħtina wkoll lema fuq l-istorja ta' Malta wkoll għaliex issa l-istorja u l-folklor billi l-istorja, il-history, Issa m'għadhiex biss dak li jagħmlu l-Gran Mastri u l-Kmandanti u l-Ġenerali imma tidħol fil-ħajja tal-poplu wkoll. Issa kemm l-istorja, kemm il-folklor resqu lejn xulxejn. U dak li għandna bżonn nagħmlu aħna l-Maltin li naċċertaw ruħna illi id-dinja ta' missirijietna nibqaw nirrepetuha, ma fis-sens li jekk missirietna kienu jagħmlu l-ġobon, nibqaw nagħmlu l-ġobon u l-ġbejniet aħna u iktar Kwalitajiet, ngħidu aħna. Jekk jekk qabel kellna l-baqra Maltija naraw li jkollna wkoll ma nitilfux il-mogħża, in-nagħġa, l-ħmara, it-tiġieġa, s-summiena, għax dawn kollha kellna xi ħaġa Maltija li jekk ma tieħux każhom se tintilef. Imma l-ikbar il-lingwa. Il-lingwa ma rridux nitilfuha u uliedna hemm il-periklu li jitilfuha u jkun tort tagħna u tort tas-sistema edukattiva tagħna.